Nabiyyiidhaan jedhanii nu fidaa kee taanaa achumaan dhaqanii isaan idnii goonaan dargaggoon shan mala baafatanii dhaynaan tokko Ka'abiin dhaqee gad waammate manaa dadhabnii sitti dhufne amrii islaamaa kana achumaan simatee gammachuu mirkaanaa ijoollee akka kootii waliin sitti dhufnaa jedheen gammachiisee baallamee achii deemnaan guyyaa baallamaa san Ka'abiin dhufee waamnaan

Ani hin dhageenye gaa, ani hin dhageenye amman dhufe ishii makka fi beekta akkan isin jaalladhu. Abuu Yaasir deeman gaa. Ni dhufan ni Abu dhufan. Yaasir shabakatu rakkiseera. Jibbinii jaaladhu mee nama kamuu Wal hin jibbinaa rizqima isaa nyaataa namuu Jaaladhu malee nama hin jibbin mee lamuu Astaghfirullah jedhi rabbi nuu haa araaramuu.

Kanaaf obboleeyyan kiyya! Obboleessa kee maraayyuu, obboleettii tee maraayyuu jaaladhu jechuu dha ergaan kiyya. Abu Yaasir! Abu Yaasir!
Matta matta matta. Eywa. Hayyee na- shabakaa isin qabaa jira baay'ee itti fufaame. Keessanuma kana dhageeffadhee bawweedha Mee jarjara qaba. ko- eh, shee-

Takka biraan hafne hanga jiruu saanii waan jaahiliyyaan taate beeka dhugumaani. Namni laalaa kufriin beekuun mi'aatiini hubachuu danda'a hin galuuf gariini. Takka oleen buluutuun argin isaanii.

wayita dhaqee gahu bakka magaasaanii jalqabee dadhabee addaan kute dhaanii har'a boodan danda'u jedhe adhaanii hunda sahaabota hurgufamee garaanii akkas nama gooti haqiqaan imaanii jarri qadrii isaanii beekuuf akkas ta'u wahdahu laa shariika lahu

otuma dhageenyu waan hadiisni haasa'u akka dhahabaa meeqa isaan irratti duhu hunduma jaraatti kan yaaddoof yaaddahu ni beeka namoota darkaan isaanii ga'u isaan caala hambiyoota hundaa ta'u achirratti waamuun waan ragaa nuuf ta'u goofticha biratti filatamaa ta'uun Akka Rabbi itti aanee maqaa isaanii dha'u. Guyyaatti yeroo shan azaaniidhaan bahu. Ummanni isaanii caalaa ummataa ta'u. Mu'jizaan isaanii Qur'aana hin ta'u. Kan waan dabarfateef waan dhufu haasa'u. Kan waan dabarfatee waan dhufu haasa'u. Kan hundi sagalee tolfatee qara'u Kanarra fincaan kaafiraa keessa taa'u Ahee yaa Rabbi bitadhu nama abbaatti tahu Wahdahu laa shariika lahu Akkana gaani isinittin dheeressu Rabbaashiin eenyeenee rabbaashiin ashiidane akka kana. Mashallah tabarakallah.
Keessan homaayyuu Mashallah. eenyu seenuyyuu hin barbaachisu. Waa

nuu dhaamaadhaati du'aa'ii warra reefuun tana wallaahi nutti deeffatee jira ummaa tiyya narraa dhukkuba du'aa'ii naa godhaa nama jee jira reefuun kaleessa daawammaan dhufaa du'aa'ii naa godhaa jaanii as jalarraa rakkoo garaagaraa himatanii turanii inshaallah egaa oolmanni keessan haa bareedu du'aa'ii bareedduudhaan akkasitti gorsa bareedadhaan goolabnaa yoo rabbi jee osoo namni kun jiru jechuu warri as jala jirtan ammoo aamin afaaniin aamin jaa harkaan ammoo kopilingi fi sheerii fi taaptaap godhaa

Sheerii isaan du'aa'iif wanti godhu godhu. Maasha Allah, maasha Allah. Hedduu waan bakka barcaa namaa bu'u beektaa hedduu asirraa dhagayaa jirra gaa'e. Inna fi zaalika la zikraa liman kaana lahu qalbun oo alqassamaa wa huwa shahiid ja'a. Rabbiin jazaa isinii haa kafaluu Abuu Sabiraddiin, Abuu Yaasir, akkasumatti Abul Miski, Makkaawii isin hundaahuu Rabbiin jazaa keessan jannataan Rabbi haa kafalu. Duraan dursee dilii teenya rabbi nu haa araaramuu nama dilii isaanii araarameef irraa rabbiin nu haa godhuu yaa rabbi dilii teenya nuu araarami yaa Allah rahmaan ni dandeeysa maasiyaa teenya yaa rabbi ta dhoysaatii fi ta beeynuu fi tan hin beeyne hunda yaa rabbi nu araarami yaa Allah yaa rabbi nama araaramteef irraa nu godhi yaa Allah yaa rabbi dilii teenya yaa rabbi gartee dachii nutti hin dukkaneeysinii Yaa rabbi gartee maasiyaa teenyaa yaa rabbi dilii nutti hin dukkaneessin yaa Allah eeganaa gartee gaa haajaa obboleeyyan keenyaa rabbi haa guutuufi warra kadhaa Abuu Sabraddiin dhaammate hunda rabbiin kadhaa ati kadhattu hunda rabbiin siif haa qeebaluufi ta ati abaartellee warra arkate rabbi si haa godhu daa'iin namni waa karaa rabbiitti nama yaamu waa lamaan kana qabaachuun dirqama yoo kadhates du'aa'iin isaa qeebalamuu yoo abaarse Rabbiin umrii tee keessa barakaa rabbi si haa kaayuu rabbiin gartee iimaanaa fi waa hundaa'uu fayyaa teetiif kana hunda rabbiin si haa tiisuu du'aayii ani gartee du'aayii teetumattiin godhaa fi ati goonaaniif si haa faaqee balamtumaan siin ja'a abu sabraddin kanaafuu warra qeebalamteef irraa rabbiin si haa godhu maashaa allah waan hedduu gartee Nama qalbiin isaa fayyaa qabdu, nama diin isaa kanaaf gartee qalbiin isaa hawwituuf waan hedduu waan gartee silaa waan adda addaa maalaa bolotikaa adda addaa hundarraahuu kanaatiitu irra caalaa Rabbiin umrii teeysan keeysa barakaa isinii haa kaayu. Rabbiin Maashaallah. duuba gartee hujii teeysan keeysatti Rabbi ikhlaasa isinii haa godhu. Ikhlaasa Rabbiif jechaa Rabbiin isin haa godhu. Kalimaan yoggaa Rabbii jecha taate Hoggaa gartee Rabbii jechaan si keessa jiraatte kalimaa takkaatiitu aalama kana guutuu walii galcha. Kalimaa takkaatiitu aalama kana guutuu tokko godha jecha. Yoo Rabbii jechaan keessa jiraatte. Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa wamaa rameyta iz rameyta walaakinna Allaaha ramaa jedhe. Hoggaa darbattu san yaa Muhammad waan darbanne Rabbiitu gartee waliin gaye akka gartee waliin gayu taate. Jaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaaf gartee Rabbiin umrii teeysan keessa barakaa Rabbi haa kaayu. Warra dhibamaa gartee dhibdeen qabdee as jala jirtan hundi gartee fayyaan rabbi isin haa baasu. Mana Abuu Sabraddiin gara keessatti warra du'aayiin qeebalamtee fi laal waan isin niyattan hunda qalbumarra geeffadha. Qalbumarra geeffadhaati rabbiin isinii haa qeebaluu rabbiin umrii barakaa isinii haa kennu. Ammallee daran jecha keessan jecha mi'aawu jecha gartee jallaa hunda qabee qajeelchu rabbiin isiniif haa godhu. Rabbiin isin haa mi'eessuu, Rabbiin isin haa mi'eessuu, Rabbiin isin haa mi'eessuu. Karaa isin fuula garagaltan, karaa isin gartee yaadaan itti irra deebitan hunda da'awaan teeysan isin dura Rabbi haa geeysu. Hafuurri keeysan hafuura bida'aadhaaf, akkasumatti gartee shirkiidhaaf, Dhukkubaa rabbi haa godhu duuba. Fuula keessan gartee ka Umar ibn Khaxxaabi hoggaa gartee inni asiin Umari dhufu jiraa dhagaye sheyxaanni kararraa dhedheessutti balaan hundi kararraa haa dheessitu rabbiin duuba gartee milkii teessan rabbi isinii haa katabu jazaa keessan rabbi isinii haa kafalu rabbi ol isin haa fuudhu rabbiin hamtuu duraa hamtuu sodaattan hunda duraa najaa isin haa baasu akkasumatti warreen rakkate ka mana hidhaa gartee suudii keessan rakkate hunda rabbi haa baasu Rabbiin ni dandayaa ii gartee nasriidha rabbiin nu haa dhaqqabu warra biyya keessattis rakkachaa jiru rabbiin duuba gartee balaa hunda duraa rabbi najaa biyya teenya rabbi haa baasu warra toohidaa rabbi najaa haa baasu rabbiin biyya teenya biyya nagayaa biyya salaamaa biyya quufa biyya diiniin guddatte ta diinagdeen guddatte rabbi nu haa taasisu ulamaa teenya rabbiin umrii nu haa dheereysu

Daaw'aa babbareedduu markaza Shee Amiin Biroo, Shee Usmaan, sheekotii keenya hedduu, Shee Mikaa'il, nashidoota hedduu afeerree turre. Viidiyoolee san as jala ni jirti dhaqaa dhaggeeffadhaa qooda irraa fudhadha. Yuutuubiin piroofaayila jala ni jira dhaqaadhaatii achumaanuu guutuu isii ni dhaggeeffadhaa. Subscribe godhaaraa gizee boodaa gizee boqonnaa qabdan dhaggeeffadhaa inshaa Allah. Torbaan kana keessas sagantaa bareedduu Sheekota keenya gurguddaa isin jaalattan hin qabna inshaa Allah yoo Rabbi jee saniifuu achirraan YouTube irra hordofuu hin dagatinaa Zoom irratti waan teheef TikTok miti waan teheef gara Zoom tiin sheekota jajjabaa dhufaa jiraa achirratti nama wajjiin hordofaa YouTube as jala jiraa dhaqaa subscribe godhaa inshaa Allah Abu Yaasir illee dhaqaa subscribe godhaa hordofaa.